awtur żagħżugħ u jikteb diversi kotba fosthom kotba spiritwali. Kevin, kif bdiet l-ewwel nett x'ħaġa dwarek, kif bdiet l-imħabba għall-kitba? Ifhem, jiena kont xettiku, kont xettiku ħafna, jiġifieri l-ewwel ktieb li ktibt, somma t-tieni wieħed, kien biex nipprova inwassal xi xi oppożizzjoni dwar dak li hemm miktub fil-Bibbja. U għall-ewwel bdejt inħares lejn il-Bibbja minn mod dubjuż ħafna, sewwa. Allura kelli dan il-proġett f'moħħi illi nipprova nagħti ċertu evidenza lin-nies imma ma rnexxilix. Ilgħaliex? Ilgħaliex meta ppubblikajt dan il-ktieb, indunajt illi fih għamilt ċertu żbalji. Għaliex ovvjament il-proġett ma waqafx hemm malli ppubblikajt l-ewwel, malli ppubblikajt it-tieni ktieb, komplejt nidħol iżjed fil-fond fil-Bibbja mhux Mhux fil-Bibbja biss imma f'ħafna skritturi oħra. U bdejt ninduna li hemm affarijiet oħra illi m'hemmx għalfejn ikun hemm evidenza u ehm, ħa nieqaf hawn bil-mistoqsija ħalli nibda ntik xi ħaġa ħa nespandi daqsxejn. Mela, eh, meta ngħidu paranormal, fuq il-paranormali għad dan il-programm sewwa, meta tajt paranormal, ovvjament hemm l-oppost tiegħu hemm in-normal. Mela, Ħa ntik żewġ kelmiet differenti. Hemm l-ekżoteriku, illi jarah kulħadd, u hemm l-eżoteriku, illi biex tarah trid tfittxu u tħaffer għalih u jekk issibu trid tifqa' moħħok biex ngħid, trid tagħmel ħafna brainstorming. Sewwa. Issa ħafna mit-tweġibiet li ser issib mhux neċċessarjament trid iddaħħalhom ġo magna biex tara kemm huma veru dawn l-affarijiet il għaliex ix-xjenza hija man-made u qiegħda f'dinja tredimensjonali. Allura għandha limit. Bħall-moħħ. Il-moħħ bravu ħafna. Imma huwa tredimensjonali allura ħa jfalli dan. Issa da qed tidħol fi sfera int illi il-moħħ ma jistax jaqbad agħar tagħha. U dan nagħti tort jiena lis-sistema. Issa s-sistema għandha eluf ta' snin, is-sistema. Mela x'għamlet is-sistema? Tatna żewġ affarijiet, tatna żewġ choices. Mela tatna l-exoteric, dak li jidher, u l-esoteric, dak li ma jidhirx. Issa, l-exoteric qaltilna illi dak li kollu li qed tara. U l-esoteric, dak li ma tarax, ma jeżistix. Tajjeb? Dan is-sistema, l-awtoritajiet, mela x'għamlu bih dak li ma jeżistix? Imma għaliex hemm ċertu nies dak li ma jeżistix fil-fehma tiegħek xorta jarawh? Dawn in-nies għandhom xi xi poteri strawdinarji? Ovvjament, u ovvjament, da kulħadd għandu, da mhux dawn in-nies li għandhom din il-kapaċità biss jistgħu jarawhom, inti tista' tarahom, inti tista' tagħmel affarijiet li Ovvjament ma temminhomx, imma once li tibda tagħmel practice ta' dawn l-affarijiet tipo meditation, out of body, tesperjenza eżempju r-ruħ toħroġ minn ġol-ġisem, jien għamiltha din jiġifieri, u naf illi hija veru ovvjament, il għaliex kelli esperjenzi. Mela, is-sistema x'għamlet biex tagħmina lilna? Is-sistema bdiet taħbi l-evidenza kollha. Eżempju jekk inti tħares lejn il-Bibbja, F'kull edizzjoni dejjem se ssib xi ħaġa differenti. Mela, is-sistema, l-awtorità dejjem qiegħda taħbi. Hi għaliex once illi l-bniedem jiskopri kemm huwa veru powerful, li jharness jak ċertu capabilities, eżempju bħal healing, eżempju jien naf min hu healer ukoll, ikollu ċertu sħana f'idu u jfejqek minn xi ħaġa, eżempju. Hawn affarijiet huma naturali, eżempju bħall-cancer illi Il-Dipartiment tal-Mediċina jgħidu li bil-cancer għad ma sabux fejqan, mhix veru. Il-fejqan tal-cancer ilu hemm għadhom ma skoprewx. Għal xiex ma skoprewx? Għaliex id-dinja mmexxija minn power u minn business. Sewwa, kif tfejqu l-cancer? Mela trid tixrob l-ilma. Għandek ċertu ammont ta' ilma li trid tixrob. Trid tiekol ħafna ħaxix. Sewwa, Qgħod int tagħmel l-eżerċizzju. Imma dan mhux paranormal, jien biex intik affarijiet x'edha taħbi s-sistema minna għax fl-aħħar mill-aħħar is-sistema hija mmanipolata mhux minn dawk il-gvernijiet illi naraw fuq it-television minn dawk ta' wara illi jiġbdu l-ispak. Sewwa, eżempju il-Papa dak li naraw fuq it-television li jivvjaġġa 'l hemm u 'l hawn. Dak mhux veru jikkmanda l-Knisja. Li jikkmanda l-Knisja dak li jgħidulu il-Black Pope, il-Ġiżwi, il-Ġeneral Ġiżwit, illi dan jekk taraħ qassis normali. Imma hu jagħti l-ordnijiet u jekk ngħidlek jekk nidħol fil-fond illi jekk noħroġ minn hawn żgur jiġu l-Pulizija għalija biex jarrestawni mhux se nidħol fil-fond għax ġifieri għaddejjin affarijiet xokkanti fid-dinja illi min jaqra l-aħbarijiet ta' kuljum jien għalih illi dan huwa updated. għax jaf x'inhu għaddej. L-ewwel nett l-awtorità qiegħda tikteb l-aħbarijiet. Jiġifieri l-aħbar hija tittielek li ma tix torik qed taħbilek kollox. Da jekk jiena korrott mhux se nippubblika li jiena korrott. U l-istess fil-paranormal. Il-paranormal in-nies mogħmija minnu jiena niskanta kif għadna ngħidu illi isma' qas naf min jien jiena, qas naf li hemm ruħ ġo fija mhix ovvja li r-rwieħ jeżistu jaħasra mela d-dar ġisem se jimxi. mingħajr l-essenza li hemm ġo fik. U hemm ħafna nies li jgħidu li Alla ma jeżistix. L-ewwel nett, tista' ssemmih xi trid, Pepp u Karmnu, l-Alla dik hija enerġija. Sewwa, jiena nsejħilha the one infinite energy, illi mhix f'dan l-univers qiegħda, fis-seba' universi li jeżistu. Alla li jekk trid issemmilu, ssejjaħlu Alla, qiegħed hemm. Jekk taqbad din l-enerġija kollha, il-kontenut ta' ġo fija hija Alla. Alla qiegħed ġo fik għax int għandek enerġija. Il-plastik li hawn, dan l-istruttura, it-television, jien naf kollox. Kollox il-ħwejjeġ dak huwa kollu magħmul minn duality, oneness li huwa mother nature u father consciousness. Ħa mintikx spunt żgħir ieħor dwar paranormal, sewwa? Għaliex jien qed naqbeż minn ħaġa għal oħra biex nipprova nfiehem, għaliex f'ħin limitat, suġġett vast u kumpless bħal dan ma tistax tispjegah min hi u tippretendi li n-nies se jifhmuk sewwa. Mela, il-bniedem f'din il-ħajja kurrenti mingħalih li xħin imut il-ħajja se tispiċċa. Mhijiex veru. Il-għaliex il-ħajja fiżikali se tispiċċa, il-għaliex ir-ruħ meta tinkarna, sa tibmanifesta ruħha f'ġisem tad-demm u l-laħam, hi tkun qiegħda tesperjenza In order to ascend to higher level, sewwa. Issa, x'jiġifieri dan? Meta bniedem ikollu jgħid dak li jgħidulu don jew jaf ipenġi, jiena tgħallimt impenġi, imma mort imkien impenġi, u nies jgħiduli l-listrina x'don għandek? Ok, don, ma dak ġibtu miegħi minn previous life. Sewwa, fejn jiena forsi kont xi artist. Eżempju, nies li ibatu minn transgender issue, jgħidulhom illi hemm, jien naf, hemm xi ħaġa f'moħħhom biex tiffunzjona. Le, dik hija n-natura. U għalxiex ibatu minn dan l-issue? Il għaliex huma fi previous life, eżempju jien naf, ejja nagħmlu mod persuna ta' male gender, illi hu qed iħossu li għandu jilbes ta' mara. Fi previous life hu seta' kien mara u hemm dak l-attachment fi previous life illi ruħu mhix qed tħossha komda f'dan il-ġisem ta' raġel issa, ovvjament ix-xjenza ma tistax tapprovhom, il għaliex ix-xjenza tgħidlek dak li ma tistax tmiss, tkejjel u tiżen dak ma jeżistix. Alright, kif, issa nidħlu aktar tard ukoll dwar dan. Jiena inzertajt li nkun xettiku llum u nixtieq ngħaddi xi kummenti fuq li ntqal speċjalment minn Kevin u minn Bernard. Il-punt huwa li veru li x-xjenza ma kinitx taf b'ċerti affarijiet fil-passat bħalma kienet telefonija, il-wireless, imma Trid tara l-fenomenu jeżistix. Ejja niġu, jiġi xi ħadd jgħidli, per eżempju, il-fairies jeżistu. All right, ħa nsemmi xi ħaġa, il-fairies jeżistu. Forsi veru jeżisti, imma s'issa m'hemmx evidenza għalihom. Issa, ifisser li xi darba bix-xjenza ħa nsibu dawn il-fairies? Mhux bilfors. Mhux bilfors. Jiġifieri kulħadd jista' joħroq. Jekk hawn bniedem, eh, ħa nsemmi naqra, skużani Kevin, imma inti semmejt l-eżempju ta' out of body experience, all right? Inti qed li esperjenzajta. Pereżempju, kapaċi inti tissottometti għal test fejn pereżempju impoġġulek oġġett miktub fuq warda robba għolja ħafna. All right? U inti jirnexxilek taqrah meta meta tkun fil-out of body experience. Hemmhekk tittestja. Aħna qegħdin ngħixu f'dinja materjali. Issa kien titkellmu f'dimensjoni oħra fuq dinja oħra, dik imbagħad ħaġa oħra. Imma kien titkellmu fid-dinja tagħna, u barra minn hekk rrid ngħid ukoll li x-xjenza mhijiex man made, ix-xjenza teżisti ġa, aħna qed niskopruha. Jiġifieri l-gravità mhux aħna vvintajnieha, qed tifhem, l-evoluzzjoni mhux aħna vvintajnieha, aħna niskopruhom l-affarijiet. Qed tifhem? Jiġifieri. Tiskoprihom, hu, tiskoprihom. Ix-xjenza, ix-xjenza ma bżonn ta' xejn. Toħloq regoli bbażati fuq dak li hemm. Jiġifieri jekk inti pereżempju hawnhekk qegħdin f'Malta u xjenzat skopra xi ħaġa u morna xi mkien f'xi pajjiż diżabitat, dik il-ħaġa taħdem hemmhekk ukoll. Allavolja dak ix-xjenzat sabha Malta. Ħa nirrispondi kif importa.
Mela, lest. Mela, ma naħsibx li temmen bil-extraterrestrials lanqas. L-exit restis mhux kwistjoni temmen ma temmiex. Le, le, le, għax biex niġi għal punt li possibilità, il-possibilità li jeżistu ħajjiet oħra, f'dinjiet oħra, mhm. hija teoretikament possibbli. Però sissa m'għandniex evidenza li qatt ġew fid-dinja. U diffiċli biex jiġu fid-dinja, ma nistax nħollu da suġġett. Qegħdin fid-dinja, ovvjament. Jina ma nqajx maħħom. Ifem, ma nafx, jekk inti qed tipprova tispjega extraterrestri li jinnaf,

Qed tgħid multidimension. Aħna qed ngħixu fid-dimensjoni tredimensjonali, sewwa? Issa f'din id-dimensjoni hemm affarijiet li tista' tmisshom, affarijiet li tista' tipprovahom bix-xjenza u affarijiet hekk. Issa jekk tmur fl-astral dimension, ovvjament mhux se tarahom b'għajnejk. Jew tiftaħ il-pineal gland, it-third eye, illi xjenza għal kemm-il darba qalet li mhix veru, issa. Iż-żmien taħseb il-bniedem għandu third eye. Ovvjament, mela, meta tagħmel para, meta tagħmel out of body inti tiftaħ it-third eye awtomatikament. U out of body għal min ma jafx xi tfisser, tista' forsi tkollha fil-. Out of body, out of body inti meta, nista' ngħidilhom kif jagħmluha wkoll lin-nies. Din ovvjament mhix ħaġa li se tirnexxilek mill-ewwel, jiena l-ewwel darba l-għamiltha rnexxietli f'għoxrin minuta. Sewwa, għax kont determinat ħafna li nagħmilha. Issa d-determinazzjoni li kelli ovvjament mhix f'moħħi kienet ġo qalbi. Hi għaliex is-sistema għallmitna naħsbu b'moħħna mhux b'qalbna. Inti meta titlob sippost mhux titlob verbalment kif għallmitna r-reliġjon, inti titlob b'qalbek. Hi għaliex tiftaħ il-heart chakra, sewwa, u tagħmel connection mal-infinità. u tibda tir eżempju jsemmulek xi profeti kien ikollhom revelazzjonijiet, once li inti tidħol f'dak il-purified state, iva. Eżempju ħantik ħantik eżempju ċar, meta għax semma semma l-annimali, il- Skoll, Bernard. Bernard. Eħe. L-annimal huwa pur. Bħal meta jitwieled il-bniedem, il-bniedem jitwieled pur. Issa jekk tarbija iżżommha pura sa sebgħa snin la ddaħħlilha skola. Alla daħlilha r-reliġjon. Dik hawn tibda tara l-affarijiet anke eżempju babies jibdew sejrin hekk il-ħin kollu. Tibda tarahom jippuntaw subajhom. Mhux għax imġienen. Jew għax ara kemm huma ħelwin jew inkella tieħdu għand it-tabib jgħidlek għax għandu imaginary friend miskin. Jaħasra kemm hu gustuż. Mhix veru dak qed jarahom. Ira għaliex dak għadu pur. Aħna peress li blokkjati bis-sistema, bit-tagħlim li tgħallimna, Allura dawn l-affarijiet m'għandniex ċans narawhom, once li tibda timmedita u tagħmel tagħmel unblocking taċ-chakras kollha, sewwa, inti ser tibda tesperjenza dak li aħna ngħidulu paranormal, illi huwa normal dak. Da tathomlok in-natura dawn l-affarijiet u kulħadd jitweled bihom. Mhix għax Ġesù u Samwel u Elija u Mosè u hekk, daw in-nies, kulħadd.

Ma tistax tgħid li aħna għandna nkunu bħall-annimali, aħna anzi l-moħħ tagħna tant kiber li rnexxielna noħorġu minn dak l-ambjent annimalesk stintiv biss u rnexxielna nitgħallmu ħafna u niskopru ħafna affarijiet u ngħixu ħajja aħjar. Ma rridx ngħix bħala annimal jien. Le, le, mhux hekk ovvjament, imma meta qed issemmi l-annimali, ovvjament inti x-xjenza fetħitlek bieb. Sewwa, jiena dak għalija bieb wieħed li fetħet għax fuq paranormal, ħanibqa' ngħidlu paranormali jien li qegħdin hawn. Il-paranormal tant għandek bibien fejn tiftaħ, dan infinit da suġġett ma jispiċċax. Ix-xjenza x'imkien se ssib ħajt u mhix sa tippenetrah, ma għandhiex ċans. Il għaliex one, hemm ħafna affarijiet ma tistax tapprovhom. Ma tistax. Għaliex għax il-xjenza limitata. U meta għedtlek l-ewwel man-made, il għaliex l-evoluzzjoni hija man-made, ovvjament ix-xjenza, ir-reliġjon, it-teknoloġija, kull xjenza li teżisti, ġew barra mid-dinja tagħna. Għaddewhom lin-nies, sewwa, għeli eluf ta' snin ilu. M'għandekx provi tagħha, mhux veru? Żgur li hawn provi. Xi provi hemm? Mur il-British Museum, sewwa, hemm testi cuneiform texts, cuneiform texts fuq it-tavli Sumeri, iva, fuq Eric von Däniken, Zachariah Sitchin, Hemm ħafna affarijiet. Issa, dawn it-testi, sewwa, ma naħsibx li raw xi dokumentarju fuq id-Discovery Channel sitt elef sena ilu fejn kienu jagħmlu mhux healings kienu jagħmlu ta' għalhekk jgħidulhom extra ter għax dawn huma highly evolved beings. M'għaliex m'għandniex fiduċja fil-bniedem aħna? Għaliex għandna bilfors. Il-għaliex is-sistema lilna għamietna. Għalfejn għalfejn għandna bżonn ġibnihom mill-extraterrestri? Il-bniedem huwa bravu, huwa kapaċi. Għandna bżonn inqażżu għas-saħħa tagħna.
Tant ma tkunx vera, fadlilna madwar ħmistax-il minuta fil-kumpanija ta' xulxin u nkomplu f'din l-aħħar parti wkoll nitkellmu dwar il-paranormal. U xtaqt indaħħal lil Kevin. Kevin, lejn l-aħħar tad-diskussjoni tkellimna dwar l-erwieħ, però wkoll tkellimna dwar il-ħolm. Għalik, x'ifisser il-ħolm?
Il-ħolm, kif diġà spjega Bernard, jista' jkun jista' jkun ħafna affarijiet. Jista' jkun ukoll xi xi stampa mentali li tibqa' mwaħħla ma' moħħok, jista' jkun affarijiet li aħna qed insejħulhom paranormali. Ovvjament dan li huwa affarijiet eżoteriċi ma tistax tispjegahom, qegħdin hemm imma kif diġà għedt ma tistax tispjegahom. Jekk inti tkun titteppja fil-paranormal, tista' tispjegahom, imma meta tiġi tapproach għal xi ħadd biex tispjegahomlu, ma jista' jemmnek. Sewwa, ġifieri, ifhem, fil-ħolm m'iniex espert. Ma tantx nista' nikkummenta, ġifieri. Imma hemm xi affarijiet, xi punti li li qajjimna madwar id-diskussjoni. Eżempju, meta ssemmi l-erwieħ, jien naf entitajiet jeżistu ġo djar antiki jew moderni, l-erwieħ qegħdin kullimkien, anki hawn ġew. Qegħdin hawnhekk, sewwa. Għax hawn min jgħidlek meta f'dar eżempju jkun miet xi ħadd, tkun aktar suxxettibbli li jidher l-ispirtu tagħha jew tiegħu. Ovvjament ikun hemm preżenza iżjed qawwija. Imma dak huwa dak huwa spirtu free soul jista' jmur fejn irid. Jekk eżempju dan l-ispirtu miet b'inċident, biex ngħidu hekk, jien naf jew qala' daqqa ta' karozza u miet hekk suddenly, ġifieri, dan jibqa' jħontja l-istess post, anqas ikun jaf mietx da. Min qalih li għadu ħaj? Tajjeb u jibqa' eżempju hemm diversi films. Għax il-films għalkemm ngħidulhom Amerikanata di da kollu ġifieri gideb, il-films jgħallmux kultant. Eżempju hemm The Sixth Sense, hemm The Others ta' Nicole Kidman u hekk. Fejn qed jgħidu The Others, imma The Others ikunu nies tad-demm u l-laħam u dawn in-nies li kienu mietu għadhom jikħontjaw l-istess post u min għalihom li nies daħlulhom ġo darhom u aqqas biss jindunaw li huma mejtin, fl-aħħar tal-film jindunaw li huma mejtin, li huma l-ispirti, li huma the others. Qed tifhem? Imma għaliex ċertu erwieħ jittrattawk tajjeb u mbagħad hemm erwieħ li jagħmlulek tibsibhom fir-roti? All right, mistoqsija tajba. Issa, meta, meta tist, meta inti qed tidħol fil, fl-isfera tal-mewt, sewwa, għax ovvjament wara l-mewt se noħorġu mill-ġisem aħna, ir-ruħ li tagħti dik l-enerġija lill-ġisem biex jiċċaqlaq se tieħu l-konxju magħha. Sewwa, issa inti min int, xi tħobb, jien naf l-emozzjonijiet, il-passjonijiet, il-memorji, dik se toħodha miegħek. Għalhekk l-ewwel sta, għalhekk l-ewwel qajjimt dak il-punt tat-transgender, sewwa. Issa inti l-konxju se tieħdu miegħek, għalhekk teżisti din l-evoluzzjoni ta' inkarnazzjoni, ħajja wara l-oħra, hi għaliex 70 elf sena ilu dawk in-nies li mmorru naraw il-mużewijiet dak konna aħna. F'inkarnazzjoni, f'ġisem mod ieħor. Sewwa? F'viżaġġ mod ieħor. Kollox differenti, imma dak aħna konna. Stajna wkoll inkarnajna fi pjaneti oħra. Il għaliex aħna free soul. Tajjeb, issa, ehm, kont qed inkellmek fuq għax jibda naqbeż l hemm u l hawn. Ehm, all right. ċertu spirti? Eħe, issa, mela, ċert għax għad li jkunu ħżiena jew tajbin, għax inti tieħu l-konxju tiegħek jekk inti bniedem negattiv. Sewwa? Il-konxju li ħadt miegħek se jibqa' negattiv. Allura inti tingħata dik it-tieni, dik iċ-ċans biex terġa' tinkarna f'ġisem biex tirranġa l-iżball li għamilt fi previous life. Jekk inti ser tibqa' ma titgħallimx, ser terġa' taqa' repeater, dak se qed tagħmel, sena skolastika. Jekk m'intix se titgħallem, it-tagħlima li tagħtek din l-enerġija li aħna nsejħulha Alla, sewwa, ġifieri din enerġija. Meta tgħid Alla, dak li qiegħed hemm fuq li l-Knisja qaltilna qiegħed hemm fuq. Bid-daqna ta' raġel ġieħ inħorres lejk il-ħin kollu, din mhix veru. Dan mhix veru, dawn huma affarijiet biex ibeżżgħu n-nies bħal the fear of God. Din mhix fear of God, jiena nħobbu 'l Alla. U meta ngħidu 'l Alla mhux għax huwa bniedem dan, din mhux entità, se tkellimha jew hekk. Inti tkellimha mhux b'mod verbali, itkellimha b'mod spiritwali, il għaliex din l-enerġija qiegħda kullimkien. Eżempju, kulħadd huwa spark of God, kulħadd. Jekk tgħaqqad kollox f'daqqa dak huwa Alla. Issa, għalhekk l-ewwel, fil-ewwel parti tal-programm jingħad illi s-sistema issistematna, programmatna biex naħsbu kif tridna hi. Tajjeb? U ovvjament il-moħħ jekk inti titfa' bniedem ġo ħabs u jagħmillek ħamsin sena hemm ġew, dak se jissistema ruħu, se jipprogramma ruħu hemm ġew. Once li toħorġu minn hemm ġew ħa jara kollox stramda, anzi jippreferi jerġa' jidħol hemm ġew. Il-bniedem il-moħħ hekk jiffunzjona. Allura s-sistema x'għamlet? Kienet wise is-sistema. Dawk li jivvintaw l-awtoritajiet li jivvintaw dawk li jiġbdu l-isplakk mhux issa ta'. Issa qegħdin hemm. Imma di bdiet minn mijiet ta' eluf ta' snin. Għaliex jekk aħna qed nitkellmu minn att skolastiku history u prehistorja jiġifieri meta tiġi fil-prehistorja, Nies kien hemm jiktbu, jaqraw, fis-sens u kienu jibnu affarijiet kolossali għad għandna l-monumenti bħal tempji, bħal piramidi u affarijiet li għad hemm ġol-baħar, sewwa, li kienu ta' żmien Atlantis ta' żmien Lemurja daw li l-università jgħidu mhumiex veru għax m'hawnx provi. M'hawnx provi għax ma jridux. Għax ma jridux jinfetħu. Għax inti l-moħħ mhix kollox. Il-moħħ huwa kif diġà għedt limitat. Għalhekk aħna qegħdin ngħixu ġo illużjoni għax din mhijiex il-ħajja veru. Il-ħajja veru meta toħroġ ruħek toħroġ minn ġo ġismek, inti tħares lejn ġismek once li tiġi spirtu u tgħid ara dak mhix jien. Dik kienet libsa. Allura persuni bħal Anton. Li jiena lbist biex nesperjenza din il-ħajja. Issa wara ħa ningħata Fi żmien 20 sena nerġa' ngħata esperjenza oħra u tinsa kollox. Once li inti, sorry ta' interrompejtek, once li tiħħarnessja meditative states u hekk, inti tkun tista' taċċessa memorja li kellek f'ħajjiet preċedenti. Allura, persuni bħal Anton li jibżgħu mill-mewt. Anton?
Grasso. Ok.
Kif, kif.
Ma m'għandekx għalfejn tibża', ovvjament tibża'. Ta' kulħadd jibża', imma as such dik hija, dik hija crossing over. Isektilha min jeru għan-nar jertu. Il-ħajja, dik hija, dik hija cycle. Il-ħajja, jiġifieri meta tagħmel evoluzzjoni minn, minn mewt għal in between lives, mela inti qed tieħu break. Se tara video, ħa ngħidlu hekk, ħa tara video ta', ta' ħajtek kollha. U l-ħsara li għamilt in-nies u n-negattività li proġettajt fil-ħajja se tħossha int. U dak li qed tħoss qed itik tagħlima terġax tagħmlu fil-ħajja li ġej. Jitfgħulek velu sewwa quddiem għajnejk meta terġa' jasallek iż-żmien biex terġa' tinkarna u terġa' tingħata esperjenza oħra fil-ġisem biex inti tara terġax tagħmel tajjeb tingħatax iċ-ċans biex tagħmel progress. Issa jekk inti tagħmel il-progress se tassendi Issa din l-evoluzzjoni li kellna hija 77.67 telef sena. Jiġifieri f'25 December 2012 kienet ix-shift. Forsi jien naf, astronomu jaf x'inhu jgħid, jaf x'jiena ngħid. Id-dinja s-sistema solari kollha, il-Mayans jgħidulu dark rift dak li hemm dak qisu jien naf hemm lajn fil-galassja, sewwa? U s-sistema solari biex nispjegahha b'mod sempliċi ħafna, torbita mal-galassja hekk sewwa, tgħaddi mid-dark rift, taqbżu ġifieri dan il-line u titla' taqbeż id-dark rift terġa' tinżel, issa meta tagħmel dan din l-evoluzzjoni minn hawn u terġa' tinżel, dik hija twenty five thousand years, meta terġa' tinżel ta' twenty five thousand years oħra, mela s-cycle huwa ħamsa u għoxrin elf sena, daqsxejn iżjed, għal tliet darbiet. Issa għamilna dak is-cycle kollu u fit-twenty fifth twenty first December two thousand and twelve, Għalaqna s-cycle. Din hija l-aħħar ħajja fit-third dimension. Din hija l-aħħar ħajja. Gilbert, naqtagħlek naqax xtaqt nagħlqu dan. Gilbert? Le, li rrid insaqsi huwa s-suġġett tal-ħolm jiena, li pereżempju tidhirlek in-nanna jew inkella jew jew in-nannu whatever ta' jew li jkun qed jidħaqlek jew inkella jkun qed jikbi, ikun irid itik dak il-messaġġ. Li inti inti stess tibda tgħid u mbagħad kif tqum. X'inhu jipprova jgħidli? Qed narah jidħaq, qed narah bl-abjad, qed narah bl-iswed, qed narah jikbi. Xi xi jrid jgħidlek eżatt eżatt? Ma tgħidlhom darba jew kontinwament?
Le, ġieli tkun kontinwata tkun ħafna iktar minn darba, ġifieri, tifhem?
Jiena ma nistax ngħid eżattament xi tkun, però ħafna drabi l-moħħ psikoloġikament matul il-lejl ikun irid jintegra, il-ħolm huwa l-integrazzjoni tal-kunflitti u l-unfinished business tagħna. Jiġifieri issa allura jien nista' nkun qed noħlom ċert affarijiet ripetuttivament, orajt, għaliex? Għaliex huma affarijiet li jiena nrid, irrid nirriżolvi. Jista' jkun ma jkollhom xejn, ma jkollhom, l-ebda dimensjoni paranormali fihom. Jiġifieri jista' jkun li jiena qed noħlom b'xi ħadd li jiġi minni mejjet li ma għandha x'taqsam xejn ma' esperjenza spiritwali eċċetera. Jista' jkun li jkollha x'taqsam. Imma imma jiena x'nista' nagħmel? All right? Jekk jiena nemmen u ngħid talba għall-persuna jew All right, jiena hemmhekk qed nagħmel x'ismu tiegħi. Imma ma rridx noqgħod, ma rridx noqgħod qisu niffissa fuq dak li qed jiġri matul il-ħolm. L-iżjed li nista' nara xi trends fil-ħolm tiegħi u nara hemm xi issues fil-ħajja tiegħi li qegħdin, speċi li huma issues li jiena nrid irrid nirriżolvi. Imma bażikament il-ħolm mhix xi ħaġa ta' twerwir anke jekk noħlom bil-biża', dan għax il-moħħ tiegħi qiegħed jaħdem fuq ċert affarijiet. Hemm esperjenza oħra tal-ħolm illi ma jkollix dawn l-intriċċi. Għandu iktar kunflitt jekk jiena rieqed skumd jew kultant jiġrilna pereżempju nkunu rieqdin fis-sajf bit-tieqa miftuħa jkun Settembru u mbagħad tagħmel xi maltempata. Forsi nibdew noħolmu illi qbadna xi mkien barra fil-Malta għax ikun l-ħaġa ta' barra qed teffettwana wkoll fl-iskumdità ta' ġisimna bħal meta jdoqq l-iżveljarin forsi nibda nimmaġina li qed idoqq il-qanpiena tal-bieb ta' barra, jew dawk huma effetti oħra illi għax aħna ma nkunux totalment out of conscious waqt l-irqad, allura ġifieri ma nistgħux niddefinixxu kollox bħala paranormal jew bħala li ġej minn dimensjoni oħra. Antoine, nagħlqu bik għax fadlilna biss minuta. Xejn, il-ħolm ma nqisu xejn fil-qasam tal-paranormali, jiġifieri hija xi ħaġa komuni ħafna li jkun hemm ċerta affinità ma' bniedem, bniedem li tkun tħobb u bniedem li titlef. li dan hu x'ħa tarah iżjed, ma jgħidlekx saħħa. Ma jistax jgħidlek saħħa, moħħok jibqa' jridu lura. Allura fil-ħolm isib dak il-lok fejn jista' jimraħ il-moħħ u jiġi lura, jiġi lura mhux il-preżenza reali tiegħu. Ma hi ħaġa komuni li titlef lil xi ħadd tal-qalbek. Pereżempju, jien ma noħlomx missieri. Qatt ma noħlom missieri. Ma jekk hemm persuna li verament nixtieq nara, nixtieq nerġa' niltaqa' magħha, huwa missieri li tliftu meta kelli tmien snin, li ilu mejjet iżjed milli dam ħaj, għax ilu mejjet 52 sena u għex 49 sena, kulma dam miżżewweġ l-ommi disa' snin biss. U tliftu da? Meta Askolta għadni skoprejtu x'jiġifieri, fimt? Għandi kotba tiegħi jien jiġifieri l-parti ta' missier noqtolha nneħħiha, fimt jiġifieri għax ma ma ma ma m'għandix ma ma nafx jiġifieri ma nafx fimt. Għandi idea ta' missieri kelli tmien snin meta miet, ma llum għandi sittin sena jiġifieri qed insemmi tnejn u ħamsin sena ilu skornuti ma noħlomx bih imma l-affinità nħossha. Xorta Imma mhux ħa nersaq lejn Seance jew lejn Ouija board, jiġifieri. X'tikkomunika miegħi? Le, le, le, le, ma, ma, qas tidħolli minn rasi. Nħobbu, jibqa' l-idolu ta' ħajti imma le, le, I mean, dawn is-suġġetti ta' li tesponi lilek innifsek għad-dinja spiritwali, le, le, hemmhekk hemm dinja, hawnhekk hawn dinja, il-kuntatt jista' jibqa' permezz tat-talb, permezz tal-ħsieb, permezz tal-ħolm. imma mhux aktar. Grazzi ħafna liż-żgħażagħ u l-esperti li kienu magħna llejla. Sfortunatament skada l-ħin, suġġett kumpless, suġġett vast li programm wieħed bla dubju mhux biżżejjed biex tiddiskutih. Nixtieq ukoll nirringrazzja lilkom telespettaturi li kontu magħna llejla. Nfakrukom ukoll biex għada tappoġġjaw il- Gianluca Bezzina fil-finali tal-Eurovision u t-tim tal-programm Sfera jawguralu wkoll biex imur tajjeb għada u jkollu wkoll performance tajba. Awguri ġifieri lil Gianluca Bezzina. Nirringrazzja wkoll lil Wilfred u lil Gedeon li assistewna llejla. Aħna niltaqgħu magħkom bħal llum ġimgħa. Tisliet.